Ih halah ikam, ikam jangan mengoment kaya ninto, kahidupan ikam lawan kahidupanku lain, hiih ikam kada tahu kaya apa ako, amunnya ikam dipusisiku amun sanggup menyandang, haan jawab, ganya akan ha aku kaya apa apa kah, aku asa kada menyusahan ikam, daripada ikam lahai, baju tiap hari baganti tapi hutang dimana mana, eh kasihan jangan jangan jangan demi gaya ikam banyak banar banyak banar.

Maka banyak banar baisi kucing. Hmm, kaluar kucingnya kucuntan. kada apa jua ya mancuntan kucing. Aku pacang maingon, kada jua kucing pacang kumakan kula pinto. Ah. Kalau bakisah lawan Manya Itai. oh, Manya Itai. Itai dasar saliwang. Tapi kulihat asa kada ada pang sanda. Bisanya muka di desa Andia ni ka hutan sakuai. Kau cari ka hutan ranai.
Aku ni ikam kada tahu banar ham, aku pakai baju nang kakaya nia nah, nang kada baganti hari-hari ujar ikam kada baganti hari-hari nang nintu-nintu ha ujar baju, iih aku ni.

Dan baik kayak aku aja kalau baju nang seadanya bilanya kotor jurang kotor kayak mutung ikam tuh kotor bilanya kotor ditapas han bilanya karing dipakai pulang han asal aku makan hanya kita kada tahu kayak apa kehidupan rumah tangga kita jadi jangan mengomentari kehidupan rumah tangga kok lah eh aku sudah bahagia benar lawan abahnya itai hmm. kam tohok benar pala ki bungas nih ii udah kayak nang heh kam ada tahu teh jaku kayak apa kehidupan kok meni kam di posisi kok aku nih bertahan benarai bertahan tohok bertahan udah kayak nang ya teh ngalih hai di kisah emang kada menjeleni ikam Kada manjalani kahidupanku. Parakuanaan muhak. Parakuanaan bibirku. Iih kada sanggup aku manyandang kaya ini judul lagu. Iih kasih tuh aku sadikit nah bapikir tuh napa nah aku baca buhan ikam nih.
Aku handak berpisah wan manyi itai nah. Aku maharagu kucing. Nah wahaan kucingnya imbah takaparak di aku nih. Pasir rakat kucing. Padahal kucing cuntanan beririn nih pamirsa ai. Kangalihan urang handak minta kucing kada hakun mambarii. Kan aku nih maingun kucing nih tahulah aku maharagu an weh. Aku beri makan nih. Nih nah aku tukarkan bajunya. Nah. Karena aku mampu memberi makan nih jadi aku handak beingun kucing. Aku handak bakisah lo lawan Manya Itai. Nyaman Manya Itai taho.
Ya am wahini nih, amunnya kita talalu mamalihati urang di etas, kalau ko gila satuturuti urang. Jadi kita hidup seadanya haja, ayuha alhamdulillah. Amunnya makan sahari hudah alhamdulillah. Ai, ai, ai kamala ai, ai belelo, ai, ai, ai.

Baju nintu-nintu haja uju urang di kampung ne han. Kaya apa? Mm-mm. Urang kada tahu caranya bersyukur urang. Han, lain-lain kita cara bersyukur. Aku baju nang ada mun masih baik ku pakai tarus. Biluka bakukor tang hari ini kita makanan. Aku banyak isi biluka. Hen. Eh.

eh, ikam tuh ngaranya berjalan di jalan yang eh yang benar eh, eh. ikam menuduhi aku nang tahu aku tahu bacaannya dituduhi tapi tatap kok gewi nah begisannya ada mendengar ada nih Oh, itai. Mengapa? Ada sarik kalau orang deh. Aku kada mancuntan menyeitai. Kada apa-apa. Eh, eh. Kan, bilenya bilenya lama kok dehnya hanya buli kakan. Kada tersalah.

amun ada rejakinya kan aku naik haji jua cari sepandi pandir naik haji kena jadi ria lah hai amunnya misalnya sepandi pandir tatulak kada hai uh, uh. ikam tuh mencari kaling gue mencari kangkung ampun siapa nah itu ampun Tuhan ampun alam kada apa aku sejangan kayak kucing ini tadi ampun orang cuma ambil uh, aku tahu haji

Hmm, hai si Toli pabila kada mengiringi aku dalam konten ada taros ada taros ada taros aku ada stres heeh wah maka mengiringi mau kan tahu-tahu kayak mendengar iringi taros ikam iringi taros aku sampai ke ujung dunia iringi taros ada cari aku duit kayak ini cak ikam kamu hutangi aku nih aku mau urusakan bila masalah hutang hutang napa gimana gerai ikam di pagadayan kan hutang ada hendak ada hendak aku

Mandi benar aku bilanya ambil di satrom mau laki kok aku mandi. Runtuh satrom ke anak hutan. Jangan manyi taya. Habis paumaanku manyi taya runtuh amun satrom lalu ke sini. Kadada kadada satrom kada kau masuk satrom. Kombin haja yang kada kau masuk ke sini kada bariakan ko. Lapas ha nih. Ikam nih hard banar menuduhi aku. Seorang pelakunya. Iya itu satu jalan yang terang arahnya. Nah, satu tuh dohi dia. Bila ambil kangkung tuh bepadah. Adik kulam siapa mah ambil? nah, ika mam.
Adik jurang kulam alam, kulam Tuhan. Aku tuh ambil di kulam Tuhan, di kulam Allah. Tahu nih ikam tahu pada itu kulam si anu, kulam si anu ikam ambil, tuh ngerana ikam mancuntan manya itayai. Eh, eh, eh, nah, eh. itu tuh nang jadi orang tersesat di jalan nang terang. Eh, harap ini menuduhi ini kan ini mencuntan juan ini mencuntan juan ini mencuntan ini kucing orang, kucing disayangi orang, ikam ambil makanya patuh punya kucing liar cara kayak ini ya tersesat di jalan yang terang ranya ikam tuh. Heh, kada sanggup aku menceramahi aku seorang iya juga kita sama-sama hagisan pemakan kada usah bawa komentar, kada usah.

Ih baik haja pang pulang daripada orang menyambat anu jo orang sugih bener jo orang tapi kada makan han baik baik ikam makan orang kada yang tahunya ikam makan orang ikam bahira orang kada yang tahunya kada apa-apa disambat orang kada anu kada apa kada kada nyaman sakit kayak aku kada apa-apa asal ikam bahagia kada apa-apa nah, orang kada tahu kehidupan kita nih ya makanya kan, aku di itu membawai abahnya itu jaku lakasin ukar agie

agiu kah agia kah aku tapi peduli aku yang penting makan tang hari makan beisukan makan malam alhamdulillah eh, anak menguyai aku nang sarabe sarabe silahkan aku kada minta makan no ikam ya manyita ini kata ya, bang dua orang manyita itu bila hidup tuh jangan memandang orang di atas hehehe kada kasudahan ya gila kada eh. kasudahan manya ita ya eh. hmm. sarabeen handak ini dan itu ini dan itu eh iya udah tadi udah

kita becari rajaki nang lurus haja nah nang lurus haja ha jadi menyeitaya kita nih hidup beberkah eh alhamdulillah han diingatakan han pemirsa dangariakan lah napa ujanya nih takana nyambung sedikit bilanya masalah kebenaran apa ikam menyeita nih ngalih hailih ngaran awak ikam nih lama oh gambung haja pulang nandi uh, makanan pulang sambat makanan pulang Aduh, hai tadi tuh tuduh, hai entah kemakanan. Nah, tulang pulang kaina aku menukarakan di tuh mie ayam ujang tuh. Oh, nah, promosi.
Nang, oh. Berjualan si angkar lawan dudik kaina menukarakan tulang. Oh, promosi, nah, promosi. Tulang sapi kemana nukar? Oh, tulang sapi. Cari kampung aku kayak ini nah. Ada kanuan bah no si tol nih.
Bah, manya itaya bercari tuh buju-buju nang bener. Jangan bercuntan nang pun diurang, kangkung diurang dicuntan. Ini ada kangkung urang aku nih. Ada, ini pahumaan kok, oh, rumah ai. Aku nama nanam nih ya. Tapi tanahnya tanah urang pang. Sabenarnya manyitai kangkung ni malaya-layap ham banyak urang kada kamakanan kada jua nang ampunnya bepadah hakun banar urang manjulungi di sini jua. Pahumaan ko kamana aku bepadah mula aku bepadah anu aku saurang. Oh diriko aku minta kangkung haan udah haan kania aku ai sesain stres aku nah. Ayo bulik-bulik hal dosa tola ikam. Anak bulik jua hudah nah kada jadi aku mencari kalimbue. Nah, manya itai.
Ikam kena manyai tadi bila barakat sabar tu miyai teh beberek ah kena hidup ikam ha timbul tahun dudi kena ikam tadahulu pada diak menek haji hei alhamdulillah men manyai tayai diaminakan amin han amin bila nya maaminakan ni malaikat mendengar han baik juga cakat jadi doa itu tak seorang bila nya doa yang baik-baik makanya berucap tu napa yang baik-baik aja jangan berucap yang ada baik diaminakan didengar oleh malaikat diaminakannya pas tabulik doa han Kada salah kalau bapandir yang baik. aku beli melihat muanya kalau aku asa gerigitan mana mua nang abah kalau rupanya pendengarannya tuh aku pandir ke mana ya kemana ih ada nyambung udah kayak nang masuk terus kaluli ih tapi Ay, namanya itu nah. aku kamu lapar beli kapal aku nukar gembong nang anu tuh Nato kami tengen kita cacah lah. Eh, eh, eh nang apa dicacah? Eh, kalau aja aku anu jadi apa bercacah kayak iwak orang kita... wahini menyitaya banyak bener kulihat aku menyitai hidupnya kada suruh mandang orang ke atas eh, eh. Iya, kan?
Eh. Aku hidup seperti adanya aku kawan nukar kutukar, aku kada kawa kada eh sabar. Hei, kayak bagaimana orang bawa yang cara masih tol, uh, lucu benar. Ayo kita belikan. Wah ini banyak itu aku berkisah.

tahu pada motor lalu tatap haja begenaan pas direnjehnya orang disalahkan pada seorang juga eh eh ketiadaan itu contoh yang baik ayo aku bulik kak oh manya itai dangarakan ujar kok mengapa oh manya itai bulikan hak kita itu tuh ikam malih bener madih manya itai nih manya itai nih rancak bener ikam tersesat di jalan yang terang han ujarku hati-hati dalam hidup nih kita nih mencari rezeki harus Nah, nang lurus haja nang baik, hidup babarakah sampai ka tuha. Nah, kaya aku bajual apam ti jak ku kukisahakan lu kuda wan buhan ikam neh. Aku bajual sapuluh ribu sabungkus, tawar urang tiga dua puluh hihihakan jua. Han.
Eh. Malihai ikam mamadahi manya itai ne. tapi kada apa-apa nah aku kada mancuntan aku kucing ini pemirsa soalnya pemirsa ya aku nih ambil kucing nih aku mah ingun juga kaina beri makan nih ku bejui